کچھ فیل کریں دے بے دور تو کھڑا میں دور ہوں میں تکوں نظارہ دکھیں دا پیا کہ اے ہے آخری زندگی اے زندگی تو بعد اگاں کوئی شے کیا نہیں تے باقی بس اللہ معاف کرے توبہ نہیں جائے تے آج دا ویلاگ دلچسپ تھی ونا لے دلچسپ تھی ونا لے تے جلد جلدی مارو سبسکرائب جتنے بھی دوست اب آپ ساڑے چینل تے نوے ہیں تے ماشاءاللہ اللہ پاک نے دھوپ بھی کڑی ہوئی بڑی پیاری خوبصورت لگ دی پائی ہے تے اے بیڈ نیوز ہے صبح صبح میں باہر آیا ہاں تے اللہ معاف کرے چلو کوئی گال نہیں باقی تساں مزید جڑے رہو پیارا پیارا ویلاگ کریس باج دا شروع تے تساں پیارا جے کمنٹ کر کے دسنا ہے دا ویلاگ کیسا تھا ہے تے اپنی طرف فل کوشش کرے سو کیونکہ اساں اسے سپیشل پرسن تے کوشش کرے نے ویڈیو سب تو زیادہ پیاری تو پیاری ویڈیو کر کے دکھاون دی کہ بے ویڈیو پیاری ہوے خوبصورت جہی ہوے تے فی الحال دے اساں کھڑے ہیں گاڑی دے نال لگ کے تے کیبن ساڑا ماشاءاللہ کھلا ہویا اساں کیبن دے وی روزی روٹی کریندے پئے ہیں گاڑی دے نال لگ کے تے ولاگ کر گھدے اسٹارٹ تے باقی ساڑے نال تساں جڑے رہسو محبتاں ونڈے سو محبتاں دا اظہار کرے سو جتنے وی یار دوست احباب ساڑے چینل تے نویں ہیں محبت کرن والے ساڑے نال تے ساڑا چینل سبسکرائب کر گھنسن ریکویسٹ انہاں دے اگے ہے ساڑا چینل سبسکرائب کرے سن سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں تے اساں پیارا جا ولاگ کرے سو شروع تے مزید تساں ساڑے نال جڑے رہو اے ہے ویور ماشاءاللہ پیارے پیارے گرین گرین پھول اساں کے تاکو پیارے جے پھولاں دی بھی خوبصورتی دکھا دو پھول بڑے پیارے جنون تے اور روح تے اور خوبصورت لگدے پین اساں کے پیارا جے ایک ویو تو کوئی تو دکھا چھوڑو کیونکہ سا کو پسند آندا پے دساں اپ دے پیارے پیارے ویوراں کو بھی میں کہی تو دی ویڈیو تھوڑا جے کلپ گھن کے دکھا دو تے باکو باقی تو کوئی اے پھول بڑے پیارے لگسن سبزہ سبزہ گرین گرین تے بڑے ہی دلچسپ تھے کھڑن ویور پیارا جو کمنٹ کر کے ڈسا یہ والے پھول تو کیویں لگتے پین بڑے پیارے پیارے لگتے پین ساکو دا یہ نظارہ چیک کرو بھی وارے نظارہ اساں بڑے پیارے خوبصورت نال بنایا پرلی سائڈ دے سورج غروب تھیندا بین سائڈ دے پھولاں دا نظارہ آئی تے بڑا پیارا لگتا پہ ماشاءاللہ تو کوئی میں ہی پسند آسی کیونکہ بھی بڑا سردی ہے نا سردی دی وجہ سے زکام تھی ویندے بندے کو سردی لگی ویندی تھوڑی باتی تے باقی اللہ خیر کرے سی اساں محنت کریں دے میں اپنی کامیابی اللہ پاک ساکو دے سی کہ ساڈے نال جڑو تساں جڑے رہسو ساڈے نال پیارا پیارا تہاکوں ماحول ایویں پیارا پیارا ہی کلچر دکھے سو راں سرائیکی کلچر دیاں سرائیکی ثقافتاں خوبصورت جیاں پیاریاں پیاریاں گرین گرین پھلاں دے وچ ودیاں تے ویڈیو بݨدی پئی بڑی پیارا اور خوبصورت نظارہ نظر آندا پئے ساکوں دا ویور ماشاء اللہ چیک کر کے تساں وی ݙسݨا کیسا نظارہ ہے پیارا جیاں نظارہ ویور

آج ماشاءاللہ سنڈے دا ڈے نا ویور عوام آمد و رفت اتوار بازار چو آمد و رفت کر کے اپنے اپنے گھراں دو ویندی پے دے اساں اپنے پیارا جا ویلاگ بنیندے ودے خوبصورت جگہ دا پیارے پیارے چائیاں وزٹ کر ویندے ودے تاکوں کہ تساں ساڑے نال ماشاء اللہ جڑے رہ کرو اے سامنے اس سائڈ تے توار بازار لگا ہوئے تے اساں اپنا ولاگ بنے دے ودے ہیں عوام اپنی مستی گھوم میں سامان خرید و فروخت کر کے اپنے اپنے گھراں کو بیندی پئی ہے چلو ماشاء اللہ کوئی گال نہیں باقی اساں اپنے ولاگ تے توجہ ساڑا ولاگ کام فوکس دے کام میں کام دے فوکس رکھنا چاہیے دے اپنا کام کرنا چاہیے دے ساڑا پیارا جے ولاگ ہے اور تساں پیارے پیارے محبتاں دیتیاں کرو پیارا پیارا کمنٹ کیتا کرو ساڑے ولاگ تے اور سرائے کی ثقافتاں کیسیاں لگ دیں تو کو ویور شامہ پہ گئے ویور ہوا بڑی زور دی چلدی پئی ہے کافی ٹائم گیپ تو بعد ماشاءاللہ اساں ول حاضر تھیا ہیں تہاڈے ولاگ خوبصورت ولاگ دے وچ شامہ پہ گئی ہیں تے اندھیرا چھا گئے تے ہوا ویور چلدی پئی بڑے زور دی ٹھڈی ہوا سردی دی دنہ ویور اینڈ تھی گئے تے باقی ماشاءاللہ دعا کیتی کرو کہ اللہ پاک سب کیویں حوصلہ ڈیندا راوے ہمت ڈیندا راوے اساں تاکو پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے ولاگ گھن کے حاضر تھیندے رہوں کیبن دے کھڑے ہیں تھے ٹھڈ بڑے زور دی تے لیٹ ہی لا کے چلی گئی ہے لیٹ اللہ بڑا نظام بھی بار خراب تھی کھڑے لیٹ چلی ویندے ڈسٹاپ تھی ویندے بندہ چلو شکر الحمدللہ اتھے تاں یو پی ایس ہے پی لیکن گھر اگاں پچھاں تنگ دی تنگی تھیندی ہے لائٹ نہ ہووے تاں کیونکہ لائٹ دے نال ہی بندے دی زندگی ہے لائٹ نہ ہووے تاں بے سکونی ہے سردی ویور بڑے زور دی پے گئی کیونکہ اساں ول گیٹ اپ اپنا دوبارہ اوویں دوبارہ بنا لئی ہے ٹوپیاں جرسیاں لا لئی ہیں کیونکہ ہوا شدید چلدی پی سارے پاپڑ وغیرہ چیزاں ہلدیاں پن درخت بار ہلدے کھڑے امید ہے کہ بارش دا کوئی نظام بنا کھڑے بدل اتے بنے بدن بارش نہ آ ونجن

ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو کیونکہ ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو ویڈیو سکپ کرے تو سمجھ نہیں لگنی کہ اساں تو کیا آکھے ہیں تے ماشاءاللہ تعالی تا دل تو شکر گزار ہیں پیارا جی ایک سبسکرائبر ہے جتنے بھی دوست اب آپ ساڈے چینل تے نویں آسن تے کیونکہ شام تھی گیا سا کافی گیپ دو بعد ہون حاضر تھا ہیں وال کیونکہ ساڑا ویلاگ دا ویلاگ تو ساڑا بنا پہ ویلاگ دا اینڈ بھی کرنا ہے نا ویور تے ماشاءاللہ اج دے ویلاگ نہ ساکو تو سن دے سو اجازتاں